Tinokukwasai mose kwemungadai muri panguva ino muzita raBaba, reMurumbwana noroMweya Mutsvene. Ameni. Ndinoda kutora nguva ino ndichiti pamusoro iPresident veDenomination yedu, UCCZ, pamwe chete namai eh, mufundisi Matiza namai nemhuri pamusoro iyi masuputendetsi ese pamusoro iyi mapresidents emacouncils ese pamusoro iyi vadikani chita chese cheuccz pamwe chete nevafundisi vese naanamai ndisikakangani vavhangeri vedu vanoita basa rimwe chete takabatana mubasa rino ratinoshandira musiki Pamusoroi mese ndinoti Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka uye akuropafadzei zuva rogare reupenyu hwenyu. Ndinoda kutorawo zuva ranhasi uno randakakumbirwa kuti ndiite mumwe achataura maringe Netheme yedu iyo inoti izo let us fall into the hands of the merciful Lord, maringe nekutsanya kwatakaita nhasi musi weSunday, maringe nemunamato wetinawo wetinochemere kuna Mwari kuti vatiitirewo nyasha. Senyika yeZimbabwe, sepasi rose, isuwo tiri kereke inova chiedza chenyika mukunamatira nyika yekwedu pachezvedu nesu selocal sechechi denomination kuti kunaka kwaMwari kuratidzike muupenyu hwedu, Mwari vachitirwira nokutibvisira hosha yekorona nezveshe. Regai ndinamate muzita renyu Baba wokudenga remwanakomana nomweya mutsvene nenguva ino Baba wokudenga yamatipa mukutipa zuva ranhasi uno kupona tichirama tiri mari Baba wokudenga maita henyu Jesu tinokuremekedzai Baba wokudenga tichidaro tirekererei kutadza kwedu musiringo Baba wokudenga pamberi penyu sevana venyu pasino rose nguva yamatipa ino Baba tinoiremekedza nokuremekedza imi Mwari muridzi wayo shoko rino Baba wokudenga rimotipa kutaura Ngariende kuvanhu venyu muchirisimbisa, nokuti ndimwi munotaura nokusimbisa vana venyu. Taurai henyu, Baba, kutinatsa, kutisimbisa nokutikomborera nokusingaperi. Amen. Ndinopfuurira mberi ndichizoverenga manzwi acho anobva pathimu inoti Let us fall into the hands of the merciful Lord.

Manzwi iwayo ndazowedzerawo nekutaura kunene and azotorawo pano zvakare anobva kuna Jeremiah. Jeremiah chapter 8 verse ya uh, verse ya 4 inoti izvo you shall say to them thus says the Lord when men fall do they not rise again if one turns away does he not return why then has these people turned away in perpetual backsliding they hold fast

Amos chapter 5 verse 6 inoti seek the Lord and live. Jeremiah chapter 8 verse 4 ndiyo yandakuverengerai pano. Hama dzangu muna Jesu Kristu ndini ndazowedzerwa izvozvi zvinova mwandikazotaura asi kazhinji tiri pane iwaya ari pachapter 21 yase First Chronicles chapter 21 verse 18 yandati inoti David replied to God and said I am in a desperate situation but I do not want to be punished by people. Let the Lord Himself be the one to punish me because He is merciful. Hama yangu muna Jesu Kristu, panguva ino iyi nzwi rinoti let us riri kunyatsa kutotiudza kuti tese hapana weriri kusiya inzwi iri, mukuru, mudiki, baba namai, sekuru nambuya Kunyange nani wese. Isusu sedenomination tine macanzels akasiyana siyana tingati CYF Zirwadzano, mavolunteer, eh, Sunday school, vanana men's fellowship vese ava tiri kunzi tese as a denomination setheme kuya kwayaita tiri kunzi tese tese pache zvedu hapana anofanira kusara mupurogiramu ino mukutsanya nemukunamata tichienda pamberi pamwari wedu tichingodaro tichiwira makati maoko amwari kuti vatiitire nyasha nengoni pazvivi zvetingadai tiinazvo selocal sedenomination kana kuti nani wese kuti mwari vabvise hasha dzavo panyika nekuti mukabata manzwi anobva kuna colossian chapter 3 verse 5 manzwiwo anoti izvo chiurai henyu chiurayai mabasa ese epanyika Amai Dakare anoti kuba, kupomba, kudhakwa, kunamata zvezvifananidzo, kureya, kutuka, kudada, kunyima neruvengo. Chisiyai zvese izvi. Pavhesi 6 pobva pataura kuti nekuti hasha dzaMwari dzinowira pamusoro pevanhu vasikateereri. Mwari vanotsamwira munhu asingateereri. Mwari vanoparadza vanhu vasikateereri. Ndosaka maiona kuti nguva yevana vaIsraeri vachibuda muIjipita vachikrosa Red Sea vachipinda muKenani, right? Vasati vatosvika neKenani kwacho kwese, vazhinji vakanga vatofa munzira. nekuti vakanga vachitadzira mwari vamwe vaichema kuti hamuna kutipa mvura yekunwa vamwe vaichema vachiti hamuna kutipa chikafu sei kwatanga tiri kuijipita kwanga kwakanaka zvino iwo musi wazotiisirei pakadai vairamba vachituka mwari pavaituka mwari hasha dzamwari dzaisimuka pamusoro pavo kusvika pakuti vese vaparare nekuti natataura vhesi 6 yacologin chapter 3 inoti hasha dzamwari dziri pamusoro pemunhu asingateereri hama yangu muna jesu kristu zuva ranhasi uno panguva inoi tiri kutaurirwa nyaya ine chekuita nadhavhidha dhavhidha tinomunzwa nezvake kuti wakanga ari mambo vaisraeri umambo hwaakatora echipuhwa echiupuwa ndimwari kubva kuna saul agadzwa pachigaro agadzwa pachigaro dhavhidha kuna first samuel chapter 30 verse 1 to 20 Dhavhidha unooneka ari munhu waiterera maningi Mwari. Hakuna chaaita Dhavhidha asina kubvunza Mwari. Mukaiona imi kuna First Samuel chapter 30 verse 1 to 20 inobva yataura pachena kuti panguva iyoyo maAmaleki vapinda muteritori yake Dhavhidha vakatora vakadzi vese nevarume vese nezvifuwo zvavo zvese vakapisa nedhorobha vakaenda maamaleki aya paakaenda dhavhidhi paakadzoka nemasoja ake akaona musha waparara asi aona mucha waparara haana kutevera mhandu dzake akatanga abvunza mwari dhavhidha unozikanwa samambo waiterera mambo udiji mwari nenzira yekutanga abvunza asati aita chaaita nezuva iroro unonzi wakabvunza mwari kuti ndinokumbirawo kuziva kuti vatore mhuri yangu vakaenda nayo vaparadza dhorobha rino nokutora zvese zviri muno vakaenda nazvo tinovabata here Uyezve munotibvumidza here kuti ndivatevere? Mwari vakataura kuti, Teera. Vakavatevera, akavabata maAmaleki, akaauraya vese, akarikava zvese zvakanga zvabiwa, zvikadzoka mukati mwemaoko ake. Mukazoona zvokuna second, second Samuel chapter 5 verse ya 17 to 20 unoonekazve Dhavhidha achangogadzwa pachigaro Zvinooneka kuti maFiristia vakauya vechikomba Jerusarema rese vaine chinangwa chekubata nokuuraya Dhavhidha. Dhavhidha aona kuti wakombwa, audzwa nemasoja ake. Dhavhidha chaanotanga kuita asati abuda kunze kunoparakorwa nemhandu dzanga dzakamukomba dzemaFiristia, wakagwadama akati, Baba, ndo zvaitika. Ndaikumbirawo kuziva kuti hino ndoita sei? Ndingavatevera here? mafiristiya ndikabuda airi kunze korwa nawo ndiudzei zvekuita before i take any action i need to know from you let me know direct me lead me all the way as i go tell me what to do right mwari vanofara nemunhu anonzi dhavhidha anoramba achitora nguva yake yekubvunza baba mwari asati aite chokuita mwari vakati ndanzwa simuka uende Ndavaisa mumaoko avo. Dhavhidha unosimuka nehondo yake achinosvika kumaFirisiya vakanga vakakomba Jerusarema, wakavarwisa vese akavaparadza. Dhavhidha unozikana ngekuita chinhu vadikani, anoita chinhu audzwa naMwari, anotanga kubvunza Mwari achiita sekutaura kwaMwari nguva dzoga dzoga. munhu waikundikana zvakawanda dhavhidha mukazoona kuna second, kuna second samuel chapter 12 verse 13 1 to 13 20 inobva yataura pacheza kuti dhavhidha wakasvika panguva yaakatorwa yaakatorwa mwoyo nemukadzi wabatishebha waakaona achigeza akamutumira masoja vakamutora akamuita mukadzi right atora mukadzi wayuriya batishebha wakamuita mukadzi wake but yuriya paakauya Yuria wauya kubva kuhondo ariye watiuyazve. Paanouya Yuria unomuedza kuti Yuria aone nguva yekuti asangane nemukadzi wake but Yuria naMwari wake zvinorambirana. Aone kuti zvaanga akarongera Yuria kuti asangane nemukadzi asangane nemukadzi wake zvisina kubudirira wakazoronga kufa kwaYuria. Yuria wakabva afa anga ari mukadzi anga aine mukadzi unonzi Bhatishebha wakanga atorwa ndiye Dhavhidha. Zvaitika saizvozvo zvinooneka kuti chishaishi ichi chaanga aita pamberi paJehovha. Naizvozvo Nathani anomupa mufananidzo wepachena achiti, Baba, regai ndikukuzairi kune rimwe guta kwanga kuine mumwe munhu akanga angori zvake nechigwai chake chake chimwe chete, asi mambo anga ari panext door vakanga aine zvese zvizhinji asi paakavhakachirwawo nepaakamuvhakachira vakanonotora chichi chikwai ichocho chakanga chiine murume uyu aizvigarira oga. zvikanzi wo akachiita sei zvikanzi akabva aurayira hama dzake dhavhidha zvakamutsamwisa zvi dai ndanga ndirini munhu iye ndaimuparadza zvikanzi nathan a ah, ndaka ndati ndikuudze iwewo ndiwe iwe iwe wakaita chivi ichocho zvikanzi ndecheiko ngati a ah, wakaurayisa mukadzi wayuriya kaiwe asi yuriyo wacho wamutorera mukadzi bhatishebha Dhavhidha unopfugama pasi unochema woti, Baba, ndiregererei nekuti ndakatadza, ndiregererei nekuti ndakatadza. Unosimuka Dhavhidha achikumbira kuregererwa naMwari. Shoko rinouya kuna Nathani chinzi, Udza Dhavhidha kuti ndamuregerera, asi mwana waberekwa uyu haachararami. Asi Dhavhidha wakaregererwa nekuti wakazvininipisa, wakareurura, akati, Mwari ndinzwei. zvishaishi zvake akaregererwa zvino potosvika panyaya yataverenga pano kuna first chronicles chapter 21 verse 1 to 30 tinonoudzwa kuti nerimwe gore nerimwe zuva satani nemanomano ake wakaita triki yake satani akapinda mukati mwepfungwa dza dzadhavhidha otosvika pakuverenga vanhu kana kutora senzasi mukati mwenyika yaisraeri Akazviita asina kuudzwa naJehovha, akazviitwa audzwa naSatani. Iye haana kuziva kuti chiri kundipusha kuita izvi hachisi chaMwari, ndiri kupushwa nezvaSatani kuita zvakadai. Haana kuziva. Saka wakaverenga vanhu, averenga vanhu Mwari vakatsamwa nazvo. Mwari vatsamwa nazvo, vanopinda Mwari vatsamwa nazvo saizvozvo. Vanozviratidza mukutsamwa ikoko nekukonzere dambudziko muIsraeri. Saka kune vanhu vese vaizoudzwa naMwari, Mwari vachitaura navo. Umwe wacho anga ari Dhisiya Gadhi. Gadhi. Dhisiya Gadhi ndiye ainzwa shoko raMwari rouya. Shoko rinouya kwaari richiti handina kufara nezvaita Dhavhidha. Dhavhidha waita izvi ndisina kumutaurira kuti aite pavhesi ya 7 kudzikanayo naizvozvo ndaisa hasha dzangu muisraeri hakuna uchapona hakuna kuchararama saka dhavhidha azvinzwa vhesi 78 dhavhidha unopfugama pasi dhavhidha unonamata dhavhidha unobuda pachena nekureurura achiti ndinokumbira kuti mwari vandiregerere nekuti chokwadi ndakaita chinhu chinokusaziva Aita saizvo Dhavhidha izvozvo, Mwari vanozviratidza zvakare mumanzwi avo kuna Gaga, vachiti, Ndanzwa kuchema kwaDhavhidha, ndanzwa munamato wake, asi ndiri kuisa zvinhu zvitatu zvendiri kuti pakati pazvo Dhavhidha asarudze pamhosva yaandiparira ini baba wake musiki. yokuverenga vanhu munyika mangu ndisina kumuudza ndoda kuti ndapota iwe gadhi enda womuzivisa iwe siya taurira mambo wako uyu kuti kuchema kwake ndakunzwa wati unokumbira kuti ndimuregerere nekuti iye akabva adaro kuti i have committed a terrible sin in doing this please forgive me god i have acted foolishly ivhesi 7 8 saka mwari obva wati hanzi izvozvo pavhesi 9 then the lord said to, to god david is, david is uh, prophet go and tell david that i am giving him three choices i will do whichever he chooses zvikanzi choice yekutanga

on your land using his angel to bring death throughout Israel. What answer shall I give the Lord? iwe dhavhidhi chisarudza pakati pezvinhu zvitatu chekutanga ngechekuti iwewe right ndichaisa makore matatu enzara munyika yekwako muisraeri chechipiri ndechekuti ndichaisa three, three months right mwedzi mitatu zvekunge uchirwiswa nemavengi vavengi vako uchiparara ndivo kana kuti mazuva matatu oga andichaisa dambudziko munyika kwako ini ndomene kuisa dambudziko ringava rezvirwere mukati mwenyika yako kungava kufa kwevana vaisraeri ndatumira ngirosi yangu kuita basa iro dhavhidhi ngepaanopingura echiti pavhesi 13 hanzi he replied and said i am in a disparate situation

Ndiri kuti vadikani, dai zvanyaoma sei tisasiya Mwari, dai zvanyaoma sei tisasiya Mwari. Ngatirambe tiri mumaoko aMwari, ngatirambe tiri mumaoko aMwari, tikanyamhanyiswa nemhosva dzedu dzakasiyana siyana. Tisambofunga kuti vadzimu vanogona kutichengetedza. Tikanyapinda mukorona ino yanetsa pasi norose, tisambofunga kuti ngatiende kuvadzimu zviri nani vanotingwarira, ngatiende chete kana kuna nhingi vanotichengetedza. Haiwa, kwani kwani kune zvakazobuda zvakadai pamwe zvingatibatsira. Vadikani, hatya dzaJehovha dzinowira pamusoro pevanhu vekusateerera. Ane upenyu petiri ndiMwari. Anotiponesa ndiMwari. Anotirwira ndiMwari. Anotichengetedza ndiMwari. Anotida ndiMwari. Ngatirambe takaningiri pana Mwari. Tisarasika mafungiro, tisarasika mafambiro. Kunyange kukasimuka hocha dzakadii, kukanyasimuke hocha dzingadai dzakonzerwa tisu vanhu, kunganyasimuke zvituko zvingadai zvakonzerwa tisu vanhu zvichibva kuna Mwari, isu ngatidzoke kuna Mwari wacho. Ngatidzoke kuna Mwari wacho. Ngetsika yekunamata tasvika vanotinzwa. Ngetsika yekunyengetera tasvika vanotinzwa. Ngetsika yekunamata tasvika vatanamata vanotinzwa. Kutsanya nekunyengetera kune simba. Kutsanya nekunyengetera ndokunotibatanidza isu naMwari. Kutsanya nekunyengetera ndokunotipa ukama hwakanaka pakati pedu naMwari. Kuzvirwadzisa panyama yedu tisina chatinonwa kana kudya panguva yekutsanya Ndizvo zvinotibatanidza naKristu mukureurura kwedu zvivi zvedu pamberi paMwari, ndozvinotigadzirise ukama hwedu naMwari kuti udzoke panzvimbo. Shoko raMwari rinodaro, sekuverenga kwandamboita paya kuna Jeremiya, richiti e, watadza ungaramba akawapasi here asikasimuki? wakundikana ungaramba akadonha pasi here asikasimuki you shall say to them thus say the lord when men fall do they not rise again if one turns away does he not return vati kani chokonoti kana mawa kana makundikana mungaramba makawa here munodini kusimuka kuti muende pana mwari muchireurure nyaya dzenyu dzamakavatadzira mukati mwendaramo yavo Vangatadza here kuzokunzwai pamwe chete nokukupindurai? Rangarirai kuti Mambo wedu Jesu Kristu vanotaura pachena kuti kumbirai munopuwa, kukudzai munozarurirwa, tsvagai munochiwana. Obva ataura pachena kuti chinhu chese chemunozokumbira muzita rangu ndinozochiita kana makumbira kuna Baba muri muzita rangu. John 14 vhesi 14. Matthew 7 vhesi 7 to 12 ndiyo kuti kumbirai munozopiwa. Ndiri kuti vadikaniwe, yanga iri nguva yakaoma, asi Dhavhidha chaakaita kukumbira kuna Baba echiti ndakumbira kuti mundiregerere. ndii ndakatadza zvokwadi kuita zvinhu zvemusina kunge makandiudza kuita mubvungo mubvunzo ndiwo kunyange nenguva ino vadikani kuti zvingani zvatakaita muupenyu hwedu tichiti taudzwa najehovha tisina kuudzwa najehovha zvingani zvatakaita mumhuri dzedu tichifunga kuti tazviita ngenzira yekunamata izvo tisina kuudzwa namwari kuzviita ari satani Zvingani zvatakaita kumabasa, zvingani zvamakaita imi baba pache zvenyu, mechingoti ndinofunga kuti kuita kwangu kuno kunofadza Jehovha. Kusiri kuti muri kuzviita ndiMwari, asi Satani ari kumashure kwenyu, achiisa pfungwa yake mamuri. Mungava mucheche vadikani, zvingani zvatakaita tichifunga kuti handiMwari atitungamira kuita izvi. anga ama constitution ati aigara pasi constitution yemene yechechi tichiti uyo panguva yake oti ndiri kureviewa constitution anobva uya one pfungwa dzake vanhu vomboita vanomusapota obva wamira naye yobva yatona constitution yatomira gore rakati pamwe paendawo bishop nhingi akati ndauya one pfungwa dzangu yes kuita kunga constitution dzemunyika dzomene dzinoti dziri kumboamendwa dziri kumboamendwa amendwa nedzemuchechi dzinodaro ngatimboamenda hazvina kuipa kuamenda ikoku Asi Techi Amenda anotipa pfungwa dzekuti tiamende nekuisa maamendments acho mukati ndiani. Zvatinonga tichiisa macloses mukati iwayo tiri kuwapwa nani? Hamuoneri kune dzimwe nguva tingadai takatofamba makore nemakore tiri mukati meconstitution dzedu dzatinozvinyorera isu nepfungwa dzedu. Kuzvinyorera zvinoita zvinotipa mukana wokuchengetedza Satani pakati pedu kuti asabva. Tichiramba zvingaita kuti Satani abve pakati pedu. Tinonyora zvinoita kuti cheya yaSatani irambe irimo mukati mekereke. Mumvuri wake nemadhimoni ake agara aripo pakati pevanhu. Kana mootaura zvakadzama ndiKristu, poita vanotsamwa nokuti constitution aidi kuti tinyatso kusvika pakadaro zvechida ndevamwe vakadaro kumadhinomination akasiyana siyana but ndiri kuti Murume unonzi Dhavhidha, chakapinda maari kuverenga vanhu ndiSatani, anga asiri Mwari. Zvikanyangadza Mwari, Mwari vakaisa punishment kuvana vaIsraeri. Chokunotiudze kuti pakarepo Mwari vakatumira ngirosi dzakanga akabata bakatwa padecision yaitwa ndidhavhidha yekuti zviri nani ndifire mumaoko amwari pane kuti ndifire mumaoko emafiristiya ona aiwa maenemis angu nekuti havana nyatsa netsitsi vangandiparadza zviri nani kuti ndiende pana mwari akagona mukutadza kwake akatadza asi mupfungwa mudecision making yekuti zvingazvishate ndiri muna mwari akagona dhavhidha Akagona Dhavhidha. Vangani vetinawo zvinezvi vanogona kuti vatadza vanodzoka pana Mwari. Vamwene vakatadza vabva vatobuda chechi. Vamwene vakatadza vakabva vatobuda chechi. Kutoramwa ngezvakadai ngezvinhu zvaungadai vakaita mukati memba yaMwari. Havana kuda kushingirira kuti kunyange ndakadai ndikareurura ndikaenda pamberi pamwari mwari vanondigamuchira vakandiregerera upenyu hukafamba ukaenda mberi Mudikani iwe hazvina mhosva nokuti wakaparei akadini, asi ukadzoka pana Mwari unoitirwa nyasha. Hazvina basa nokuti nyika yanzi yeZimbabwe yakapare pakadini, asi ikadzoka pana Mwari munyika yeZimbabwe inoitirwa nyasha. Hazvina nokuti this planet earth yakatadza zvakadini pamberi paMwari, ikadzoka pamberi paMwari nokuda kweleadership, Mwari vanotinzwa vakapodza nyika dzekwedu dzepasi rino. Ndosaka muchinzwa Mwari echidaro mukati metembere riya rakanga ravakwa naSolomoni paanoriisa kuna Mwari achidedicata. Mwari vanobva vapindura vachidaro kuti ndanzwa munamato wako Solomoni. Chandiri kuudza pano ndiri kuti izvo kana vanhu vangu vadana nezita rangu vakazviriripisa vakasiya zvakaipa vakanamata vakakumbira kwamuri kwandiri kudenga ini ndichanzwa munamato yavo ndichaburuka pakati pavo ndigopodza nyika yavo kana vareurura kushaisha kwavo If and only when people confess their sins before the Lord, kana vakareurura zvivi zvavo, ndichavanzwa. I will hear them and heal their land. I will answer their, pro, their prayers. I will be with them each and every day. Kana vareurura nekusiya zvakashata. Mudikani iwe, kangani katakanyora maconstitution echechi Ngepfungwa dzedu here uye kuti taipuwa manziwo ndiMwari here? Zvatakanyora mumakonstitusheni edu takazvipuwa naMwari here kana kuti tisu taizviita maringe nenguvayo neleadership yechechi yenguvayo makorewo yainyora yakabatana nemasupporters ayo kuti iachive zvainoda Makore iwayo kunyange nanhasi namangwana nekusikaperi. Nependichanzwewo ndaita bishop ini kana ndiwewo mufundisi niki kana ndiyani. Wechiti ndakabata council tiri kuishandura. Cheunoda kushandura wechizoisa unenge wachipuwa naMwari here? Kana kuti ndechako chidori kufadza iwe nemasapotas ako. Kazhinji katakafamba mupfungwa dzemasupporters eumwe munhu. Kazhinji katakararama tiri mupfungwa dzemasupporters eumwe munhu maringe nezvidhindo zvavakaisa papfungwa dzavo nokunyora kwavo. Vakazvisimudzira maoko avo kuzvivhotera pazviri zvikatofamba zvakadaro. Nanhasi uno vechive kucheche vanenge vane chiconstitution havauyi kucheche nebhaibheri ba havauyi kucheche nehimbhuku vanenge vabate bhaibheri kana kuti nehimbhuku zviri two bhaibheri havabati vanenge vane himbhuku yavo pamwe chete neconstitution vopinda muchechi kana vakauyawo nebhaibheri rinenge risina kukavwa asi constitution yakakavwa himbhuku yakakavwa rupande bhaibheri ritori harina kakana kukavwa amwe mapeji hapana asi constitution ine mapeji ese chese chamaita muchechi china anosimuka achiti according to close yakati constitution yedu according to, not according to what jesus said, said in matthew chapter 4 or whatever whatever vadikani vadikani vadii vakadikani panguva inoranwa chechi ndepfungwa dzevanhu chivi pamberi pajehovha panguva inoranwa chechi nepfungwa dzevanhu chivi pamberi pajehovha Panguva inorambwa Mwari pakati pevanhu nekuda kwezvinyorwa zvavo, chivi pamberi paJehovha, techiti kufunga kwaMwari petiri kuri kufunga kwaSatani, zvokonzera kusimuka kwecoronavirus, kwokonzera kukutsimuka kwezvirwere mukati mwenyika dzepasi rino rose, nekuda kwokuti pashaiwa anonzi muKristu. wakanzi ndikristu jesu mukristu ndiye chiedza chenyika ndiye munyu wenyika nyika inofunda chakanaka kubva kumukristu nyika inofunda zvakanaka kubva kuchechi inonzi chechi muviri wamwari kuburikidza ndivo kristu vari pakati pevanhu vavo asi kana vanhu vavo ivavo vacho ivavo vanoti vakatenda kuna kristu vari muzvivi nyika ikashata mukusatendeuka nekuda kwavakatumirwa kuti vange vari pakati pevanhu vari chiedza chenyika Vakatadza kuzviita nemazvo, Mwari vanotsamwa vakaisa hutenda. Mwari vanotsamwa vanotsamwa vakaita dambudziko pakati pevanhu. Hama yangu muna Jesu Kristu, kana Mwari vaka- vaka- vatsamwa, Mwari kana vatsamwa, vanotoda unopfugamira iwo achiti, Baba, ndapota tiregererei. Baba tapota tiregererei. Kukumbira ruregerero kuna Mwari ndiko chete kunoita restore our relationship with God. Chinorestore ukama hwedu naMwari is praying and fasting techiti baba wekudenga tiregererei. Nyika yeNinivha yatadzira Jehovha. Jona unotumwako. Jona asvika unoti kwasara 40 days kuti nyika iparare imwe. Vaya vanzwa havana kuomesa mwoyo. Mambo wemene akadana kuti ndapota ndapota munhu wese muno hapana anonwa kana kudya kunyange nechifuyo zvisavhurirwa mumatanga ngazvigare zvirimo. Pamwe Mwari vangatiitirawo nyasha pamwe mwari vakatiita nyasha vakatiregerera kutadza kwedu ndapota mwari zvinonzi vatarira kuzvininipisa kwevana veninivha namambo vawo nemunhu wose hanzi vakarigireta vakati guta ndicharichengetedza iri handichaparadzi nekuti ndaone kuzvininipisa kwevanhuwo mukati mwemuchiso changu mudikani mudikani kuzvininipisa pasi pechigaro chamwari kunotipa restoration neukamwa hwakanaka pakati pedu namwari

Nesu tazvininipisa vadikani sekereke pasino rose because the church is the one in the hands in the sight of God himself the head the church is one church ngeimwe chete mumaziso acho Kristu Jesu tazvininipisa tarevesa pamberi paMwari nekureurura zvinhu zvedu Mwari vakazvigadzirira kutiregerera Mwari vakazvigadzira. He is a merciful God. Mwari ndi Mwari vane nyasha nehanya neupenyu hwedu. Ndi Mwari vasina kuoma moyo. Ndosaka vachiti return to me. Return to the Lord.

Kereke ngaisimuke ireure zvivi zvayo pamberi paMwari. Munoziva kuti kereke ine nguva makore nemakore yeinogamuchira mari inobve kumagays pamwe chete nemalesbians vaya kune dzimwe nyika vachichitumira mari mumachurches tonototi yemari tapiwa tapiwa kufara kufarira mari dzetinogona kupiwa ngemalesbians dzetinogona kupiwa ngemagays vaya vanoita munhu wakatorana torana kuita murume nemurume vachichata muchechi vamwe vati pamwe takatofunda navo kuzvikoro kufunda nevakadaro vayo vanonuhwa gumbeza rezvavaita vari murume nemurume shemoniu get off mwari ngatibatsiri vakomana Mwari ngaatibatsire. Yei Jesu. Unosa ndichitaura kudai soka. Musafunga kuti ndiri kureva zvemuchechi ino. Ndiri kutaura zviri kuitika pasi pano. Kune mamwe macontinents nedzimwe nzvimbo nokuda kwehurombo. Saka vanhu vanosvika pakupemha mari vachipiwa nedzakadaro dzinobva mumaoko evanhu vasina kuchena. Mari dzinofamba dzine mhepo inouraya chinamato kwadzinoenda. Mari dzinoti dzikasvika mumaoko echechi, ndikutaurire, munotanga kuita confusion nemweya wakunamata hamuna, munenge makutonetsana motorwire ka 300 katouya ikako yeti mukadzidzisana vhangeri ramwari muchechi menyu moparidzirana modzidzisana kunamata nekutsanya mobva mati munhu moga oga munhu ngaazivise chegumi atipe kuna mwari akaperera munovaka zvivakwa mukaita zvese nokuti nyika iyo inenge yakafumiswa najehovha mukuda mwari nemukurevesa mumweya nemuzvokwadi asi kana kwashayiwa chokoshoko rechokwadi tinoita nzara toita urombo taita nzara neurombo tinonopemha nokupiwawo nani nani wese neanotipa iyeye maoko asina kuchena neunhu husina kuchena mweya iwoyo unofamba uri mumari yaanotipa kusvika yauraya chinamato pakati pevanhu

Like what the king of Nineveh did with all his people. He said no. handingamhanyiri kuende kune imwe nyika handingatomboendi kune imwe nyika ini ndichatanga kuna mwari tichatanga tichitaura namwari kuti vatidzikinure kubve kuhasha dzavangadai vakuisa patiri nekuti colossian chapter 3 vese 5 inoti urayai mabasa enyu ese panyika anoti kuba kuuraya kunyamwe negodo nokunyima nezvese kana mauraya zvese izvi mopfeka hunhu hutsva muna kristu Kana madaro monamata, Mwari vanokunzwai, nekuti hasha dzaMwari dzinoburukira pakati pevanhu vasikateereri. Mudikani, kusateerera Mwari kunotipe hasha dzaMwari, kunotipa coronavirus, kusafisa chegumi, kusanamata Mwari mumweya nemuzvokwadi, kusada shoko raMwari, kuite rekusarudza kuti iri handiri rinoda ravanhingi, techiramba kureketa kwaMwari pakati pedu, zvinotipe corona, zvinotipe dambudziko. Wazvinzwa? Mwari havana ukama nechivi nokuti chivi ngechasatani uye chakamirira satani, the kingdom of the devil. Mwari vane ukama nohutsvene nokuti umambo hwavo hutsvene. Saka rima nechiedza hazvina ukama. Anenge apinda mukutendeuka ngaatisiye mabasa akare aaimboita aya kuti upenyu hwake hunake nemukati medinomination hunake kunyange nekumhuri yake kunake kunyange nemunyika ari yaari kuraramira kunake Ndiri kuti chii vadikani? Pazuva ranhasi ngatidzokei kuna Mwari nekuti vane hanya, zve vane rudo, zve vanotida. Kana dambudziko rasvika pakati pevanhu rinogona kutukwa ngezita raJesu Kristu rikaenda, kana vanorituka vari muna Kristu vachimunamata mumweya nemuzvokwadi. Kudzoka kuna Mwari kunotibatanidza naMwari muchinamato. Ndosaka maona kuti vanhu vanhu veNinivha pavakadzoka kuna Mwari mukureurura nemukunamata nemukutsanya, ukama pakati paMwari navo hwakadzoka panzvimbo. Hauna kudzoka panzvimbo ukama dai kuti wakangoti tanzwa but vakati tanzwa kuti tode kuparara vakati ngatigatisise ukama hwedu najehovha ngenzira yekureurura ngenzira yekutsanya nenzira yekunamata kunamata mwari mumweya nemuchokwadi kunotibatanidza nakristu mukati mwemhuri mukati mako iwe iwewo namwari muri tu kunyange nekereke namwari kunyange nenyika namwari mudikani iwe hapana chingaendeka muupenyu hwako usikagoni kunamata hakuna chingaendeka muupenyu hwako usikagoni kurevurura hapana chingaendeka mukati mweupenyu hwako usikagoni kutsanya because mambo wedu jesu vanodaro kuna matthew 1721 vese 21 vakati mweya uyo haugoni kuenda musina kutsanya nokunyengetera kunamata koga kusina kunyengetera kumashure hakuna simba rokuputsa nokudzinga satani pakati pevanhu ndosaka takapiwa chidzidzo namambo wedu jesu kristu pavakataura it is through fasting and praying that this demon can go this problem can not just go when you just pray no you need to fast and pray

vanhu vari connected to god vanhu vanoreurura kwete vanhu vanochengetedza zvivi mukati mwemupenyu hwavo vanhu vanosikai kungorwira chigaro muchechi vanhu vanongoremekedza uniform vasikaremekedzi kristu jesu muridzi wedu wetese vanhu vanoremekedza constitution zvavakanyora nemaoko avo vasikaremekedzi mwari mubhaibheri zvavanoreva taviga vangani muUCCZ vaenda ngekorona iyi taviga vangani mukuru muUCCZ vaenda ngedambudziko iri zvoreva kuti isu leadership pamwe chete nevasara vapenyu tinofanira kuchema kuna mwari teidzoka pavari tichiti baba tiri vana venyu Tinokumbira kuti mutiregerere. Baba tiri vana venyu. Tinokumbira kuti mutiregerere. Baba tiri vana venyu. Tinokumbira kuti mutiregerere. Kuchiitire vasara kuti pamwe vangararama Jehovha tapota baba. Andingazivi pamwe nyika yakatadza. Pamwe tisi kereke yakatadza. Pamwe ndiwo wemhuri yo vakatadza. Asi tiripo vasara tiri kuti baba kudenga tinokumbira kuti mutiregerere. Pindirai musituation iri mukati memhuri yega yega. Pindirai musituation iri mukati memhuri yega yega. Pindirai musituation iri mukati medenomination. Mudikaniwe, Mwari vanonzwa uye vanopindura. Ndosaka Jesu Kristu akauya kubva kudenga kuuye kutifira pachinjikano akati hazvapera. John chapter 19 verse 30 anoti it is finished. Ndoo zvaakafambira kuita finish chaitenetsa zvese wazvinzwa first john chapter 3 verse 8 yoti kristu vakabva kudenga kuuye kuzoparadza mabasa adhiyabhurosi kristu jesu our lord and savior jesus christ came all the way from heaven to come here and destroy the works of the devil and can we notice the works of the devil today can we notice them are we able to identify the works of the devil in our community in our nation in our church

We need the power, the power of God himself. Ndosaka Kristu Jesu vakataura pachena kuti gamuchirai mweya mutsvene vadzidzi. Musatanga maite basa musina kugamuchira mweya mutsvene nokuti hamuzozvikwanisi. Chechi inofanira kutungamirwa nemweya mutsvene mairi. Noti njere nepfungwa dzedu kugona kwedu kwezvikoro emabhuku enyika ino. No! Ndosaka kuti mamedical doctors vakafa vachiende kurapa munhu wachiye wakanga aine corona. Because some of these things doesn't need anyone but only God himself. He is the one who can take and take take away this problem mukati mwenyika nenharaunda. It's only God himself, the hand of God. Chechi haifaniri kurasika kukambena zvimwe zvinhu isikakambeni Jesu Kristu. Chechi haifaniri kurasika kuti ingakhambena mugwavha, kuti musakangana mugwavha hee, musayarwa mugwavha hee, musayarwe zumbani hee. Imi mufundisi unodaro unoreketa papeji everyday zumbani yana baba wee zumbani shame on you shame no we don't preach that things Christianity is all about Christ Jesus Christ. Christianity is all about Christ Himself, our Savior, Jesus Christ. He is our Savior. He is our protector. He is our provider. He is our Savior. He is our healer, Jesus Christ. Nothing more, nothing less. Wazvinzwa? Hazvinei nemafungiro amaita, but ndiJesu ega. NdiJesu ega mudikani. NdiJesu ega. Kana tarasika ngatidzoke pana Mwari ngenzira yekunamata nekusanya tiita bwa kudenga tiregerei kune zvatakafunga kuti zvinokosha kudarika zvenyimi Mwari. No! Tikwanisirei Jehovha. Tidzosei panzvimbo Jehovha. Tidzosei panzvimbo Jehovha. Tidzosei panzvimbo Jehovha. Nguva yaakaburukuta pasi mumavhu, nguva yaakapfeka mambebe Dhavhidha akati yabwa kudenga ndapota tinzwei. Mwari vakati enough it's enough. vakamisa ngirosi yaiparadza vanhu muisraeri vakanga vatofa panguva ivanga vari 70000 men ngevakanga vaurawa ngengirosi panguva iyoyo yodo kupfuurire mberi kuende mberi hanzi dhavhidha achichema kuna mwari achireurira achinamata nemaelders ake ese vachibvarura kunyangwe nei chese mwari vakanzwa vakati now stop enough is enough you angel stop chimira hako vatauraya vakwana vatauraya vakwana chimira hako ngirosi ndadzoka muukama hwangu nadhavhidha nokuti vareurura ndadzoka muukama hwangu nevana vaisraeri nokuti vareurura chisiya hako vafa vakwana hehe vafa vakwana Wadii waitwa munamato wokungoti Mwari wee tirangarirei vamakatora pasi rino nekorona iyi baba wakudenga vakwana dai machitendera vasara kuti timboponawo baba wakudenga Jehovha tirangarirei takatadza baba kuchemera hukama nemwe panzvimbo kuchemera hupenyu hukama hwenyu nababa kudenga nesu panzvimbo mwari wei hukama hwedu nemwe panzvimbo jesu tachemere hukama tachemere hukama jehovha takatadza leadership yechechi yodaro kunyangwe nefamily yakati yodaro kunyangwe neniwo ndodaro kunyangwe niwo wodaro uri pauri pasi rese rodaro kuna mwari bvisai hosha izvi bvisai hosha iyi mwari vanozwa uye vanopingura sengoma yavo inodaro kuti unozozwa unozopingura ngatitsanyei vadikani ngatinamatei vadikani tichireurura kureurura zvitadzo zvenyika yedu zvemumhuri yedu mukati mechechi nepasi rose mwari vanobvisa hosha nyika ikanaka Mbiri kuna Baba, kuna Mwanakomana, nokuMweya Wakachena. Amen. Usachengetedza chivi, chivi chinourayisa. Usachengetedza chishaishi, chishaishi chinourayisa. Reurura mudikani, reurura mudikani, reurura mudikani, reurura mudikani. Unobuda mukati mwedambudziko, nenyika yese, nepasi rese, newe une kusingaperi. Amen.